Yenna yiwen umussnaw, ma yella tessehreḍ aqcic, aql-ak theggaḍ-d argaz i tmetti. Ma yella tessehreḍ taqcict, aql-ak amzun tessehreḍ timetti neɣ laṣuṣyit, tameṭṭut. Sidi Ṛebbi yerra tajmilt i tmeṭṭut, à travers les hommes. Sidi Ṛebbi Yerra tajmilt i tmeṭṭut deg tira iqedsen deg wawal-is deg labib. Sidi Ṛebbi d-ixliq ara tameṭṭut i wakken ad tettwaɛfas, i wakken ad tettwarka. Ɣef ddemma n wayagi, ur tt-id-yekkis ara deg uḍar n Adem, akken daɣen ur tt-id-ixliq ara i wakken ad teḥqer, axaṭer ur tt-id-ikkis ara deg uqerru yemma-d ixelq-itt-id neɣ yekkes-itt-id deg berḍi n Adam d akken ad tili kifkif nettat akked Adam Sidi Ṛebbi yenna d akken xelqeɣ-d tamɛiwent i Adam d tin ara yilin ɣer yidis-is d tin ara yilin kifkif-is nettat akked Adam Sidi Ṛebbi Ixleq argaz d tmeṭṭut ɣer ṣṣifa n Daglas, ula d tameṭṭut attan ɣer ṣṣifa n Sidi Ṛebbi. S makken i yeɣli umdan deg ddnub, Sidi Ṛebbi yefka lemɛahda i txelqit d akken amsellek ad d-yas deg tmeṭṭut. Tameṭṭut s wazal-is. Tameṭṭut d tin yettekkin deg lecɣal i d-ihegga Sidi Ṛebbi i ddunit. Asmi i d-yusa Lmasiḥ ɣer ddunit, win akken i ixelqen igenwan d lqaɛa. Win akken i d-iṣubben ɣer lqaɛa. Ilul-d deg uɛebbuḍ n tmeṭṭut n Meryem.

Iwakken ad taf taɣdemt. Usant-d akkit ɣer Lmasiḥ. Ɛeqlent d akken d winna i d amsalay. D tameṭṭut i d tamezwarut, twala Lmasiḥ asmi akken i d-yeḥya si gar lmeyytin. D tameṭṭut i d tamezwarut, tewwi lexbar n lxir n ḥeggu n Lmasiḥ. Tameṭṭut tettekki deg lecɣal n Sidi Ṛebbi. Tameṭṭut d tin ur yettwaḥqaren ara ɣer Sidi Ṛebbi. Tameṭṭut d tin yesɛan amṭiq-is d amṭiq ɛlayen ɣer Sidi Ṛebbi. Tameṭṭut ur tettwaḥqar ara ɣer wallen n Sidi Ṛebbi. Sidi Ṛebbi yeẓra d akken tameṭṭut tettwaxlaq ɣer ṣṣifa-ines. Yeẓra d akken tameṭṭut tezmer ad tekki deg lecɣal i d-ihegga si tazwara. D lmuḥal tettwaḥqer deg tira iqedsen deg la Bible. Amṭiq-is d amṭiq ɛlayen. Ɣef temmagwa-agi, yenna d akken d aseɛdi win yufan tameṭṭut, taseɛdit axaṭer yenna anwa ara yafen tameṭṭut taɛerḍit azal-is yugar tiɛeqcin ɣlayen akka i atmaten n atistmatin sidi rebbi yeǧɛel tameṭṭut s wazal-is sidi rebbi yefka mazal i tmeṭṭut isekki-tt merra deg lecɣal n dagla-s tameṭṭut d taxelqit n Sidi Ṛebbi, d taxelqit ifazen, anda assagi-nni d tin i izemren ad tefk aṭas i tmetti. Ǧǧiɣ-awen hna talwit ɣer tikkelt nniḍen.